ndini opex ari kuswera ndini opex ari kuswera ndakwira dare ndichikwira sevi yakarombo mushure mokuona mameseji achisenderana nemukadzi wangu docas makuni docas makuni akasenda meseji kuna sevi yakarombo
Karombo ndechikomba. Mukadzi ndiye akasenda message achisendera murume chikomba achiti nyaya dzakanaka here? Sevia akazopindura Karombo achiti e, zvakanaka amai vedu muri sei po here ndemukadzi wangu ndedokasi mapuni kumakwirira dare mukadzi wenyu chikomba neiye wacho because akatiza pamba oh, yakatiza pamba eh.

Haana kuzokusenda pameseji asi nyaya iri ndeyekuti huya undione Dorcas Kaumba akati haa foni ndanga ndiri fona ndanga ndiri paipa pai zvavaridza zvamai vaitaura neshamwari yavo asi shamwari yavo yakazokufona vaisitanisa kati masoasei ukasi makuna haazopindura

wechikazi ndikamusanangurira akanditi enda unotora mudzimai wako auye ndaenda kunotora mudzimai wangu tasvika kuna dombo wechikazi ndikuverenga samba iri mudzimai wangu akangobuda mumba madombo wechikazi obva abuda panze vakati iwo kuenda kupi nadombo wechikazi haana kupindura obva aenda ini ndobva ndangodzokera pabasa Pandakasvika kumba ndakangosvika machira chete mukadzi atuti aenda ndatraya kubata sevia karombo sevia karombo anga asingadaire foni after two hours akazondifonera ari iye obva ndamusanangurira kuti sevia iwe ukudanana nemudzimai wangu sevia karombo akabva ati irong number ndikati iwe unogara kwachakonda sevia karomba akati no handigare kwachakonda ndogara kwamurewa ndikati sevia unogara kwachakonda akati ndogara kwamurewa ndikati sevia unogara kwachakonda ndikazi ndogara kwamusiwa sevia namba zako zakapinda mufoni yemudzimai wangu Mushure mekuti munhu anonzi mbuya Mimi vakasenda namba zako mufoni yemudzimai wangu obva ndatora namba zako obva ndazichengeta obva ndatanga kushanda nazo obva ndazoona mameseji aya munhu akasenda namba zambuya Mimi vakasenda vachiti izo namba zasevhiya foni masevhero akaita mudzimai wangu mufoni yake zita rasevhiya ndakaitora foto

ndakamutora audio ndakarekoda ndogona kukupa imoinza bring the subwoofer my friend

Mirai mirai ndikubatsirei baba. Mirai. Kureva kuti ndinozi baba Maulana. Vati? Ndozi baba Maulana. Ndini baba Maulana.

Ambuya munobatira kuti akabva akati afodi akati afodi kudaro
akati afodi kudaro kubva ndatanga kufambira ndau yangu kuti ndisvike kuna messengers of court Ndasvika kuna messengers of court obva ndamupira nhau yangu obva torai obva tabuka musi wa 3 march kuti pinde dai sevi achauya musi wa 17 sevi achauya vese nemudzimai vangu nhasi arugara munhu akatuta zvinhu zvese akugara muno machakonda inogara kuwazanani Akatuta zvinhu zvese. Musi wacho iwe akangobuda mumba mwadongo wekuchikazi akangosvika kumba kututa kusiya imba iri gwanzi obva touya kuno Tarisai. First of all, when you make,
Jimara said the rest.
Jimara said, Tutana Ibaba.

ndichishanda nasevias ndakazo infact ndaishanda nasevias ndiri kuita mbonetsana nababa ndobva ndabva kuno pandagara mwedzi nyaka pandakatanga kushanda ava ndikubva zoteera vateera vakaenda kuna mabasa chikoro musi wavakatanga kuya ndakaramba

Haana atigarisani zvakanaka. Uyo akava pangu. Vakavati vakavabvunza baba munokwanisa kuti munoroora rini. Inzwai zvataurwa nemukadzi wenyu. Makore amagara naye nevana vamabiri. Ava vakataura nedzeve vakataura vakati after three months kuti mukwanisa kuenda kunobvisa mari. Ini nekuna Chikowe handina kukwanisa kuexplaina mararamiro andaiita nababa nekuti vachikowe vakanditi aiwa baba vakumbira ruregerero vakuti pane zvese

Kubva makaenda kudumbu rechikadzi vakataurira kusvika muchiti makazomuona mukabva maenda
kuti pazonzi takuendesana padumbu rechikadzi ini ndine mwana ane kutinisa murume wangu aiti takanetsana isusu kumba kana vatakura mwana wangu kuenda naye kubasa

Uchitya kutaura. Kana ndiri kubasa nadhidhi zvavanenge vachita sei? Zvavanenge vachitaura. Saka ndipandakavabvunza. Ko nhaimi Milanzi. Ko kana maenda kubasa nemwana. Ini kana ndakanganisa munoudza here mwana. Mwana uyu mwana akura. Eh amuudze nhau dzakafanana nedzo. Makadzi here kunotara kana kuna Samuel kana kuna Sisong kana kunani. ava vakaramba handina kumuudza mwana ndopavadhokodheya vakazouya nechipepa ichi kuti ndinenge ndichimuudza nekuti mufoni mako ndakaona mameseji aya neaya neaya neaya inini pavakati kune mwana pano abasi pamba penyu ini ndakarongedza mabhii ndakati zvakagara kumashure kwese vana vangu vaigara vachivaramba saka zvafanana neipapa kana mwana uya vakugara vachimuudza kuti ini handisi pamba vako

chii chaimutadzisa kuti sevhuya angobvunzwa paakabvunzwa nemurume unogara kuba akabva atanga